ta kier sa kiko pasa ku lus al fin i al kabo. Tin hende ku sa ke a pasa ku lus?

Bonochi, nos hende muenan nos tur tin sigui pa nos bai dilanti. Nos ta wak ni lens ni rèt, Mi pa patras patras tur hende sa pia e sali. Amen esnan cu conoce nan bebe. O de tur de tur e sala cu ta ye ye de tur to ye. De sala cu ta de tur to ye. Mi ta tende hende moe nan so ta tuna nan opinion y nan pensamento.

a pasa ku lus a keda bibu ku lus por ta no t'ei mas pasobra tin dor ei no no t'ei mas ta bo ta bo ta spièrta tambe laga nos ta ri a komprendé dus esei ta e kos ku den kada kurason awe bo tin ku vuelve bo esei ta e skeda respuesta bo ta keda sabe kende

Kat un trikuasi ku hei lokual ku nan ke òf e kaminda ke ta hiba nan. Siñor a bisa, Semper bai dilanti, no bai patras mas, pasobra nos konosé patras kaba. Ami den mi pensamentu bo tin bia dilanti tambe ta mes òf mas. Disconoci cu si camina como cliente club. Por benge cobra na final cu nos a bisa y si nos no tey y nos a responde cu no keda lucha pa nos libertad. Desde esey ta nifica cu nos tey un caminda ainda

Nos tur ta lus. E tur ta lus. E tur ta lus. Nan ta mete nan roba e ponta nan di ene na e riba nan a siña ki pasobra nan ta mane na skuridat nan ta bisa ey lekkers ma nan ta bin seka nos pero tin un par di cos un par di hende bai seka nan bai seka nan ey lo subi e trap sigui move eto sigui move sigui move eto sigui move sigui move.

e hende muhé ei a sufri pasa den e temporada di katibu ei, i ainda nos ta sufri. Awo ta permisido a ta tumando no lugá. Nos ta kargá nuebe luna largu nos shon, karga nan ku eskorponan nanse, karga ku hòmber, karga bou sap, nos ta ke ta karga ketu bai.

Nos konstatá dos shen aña largu, tres shen aña largu, kuater shen aña largu ku komo hende muhé teinda mi ta antrá, teinda mi ta mará, teinda mi ta na kadena, ami ta sòru pa ami pa mi kuminsá kibra e kadena i e sírkulo se kamí. Entonces e pregunta ta, Èngelen, si e obra ta Apelanan, si Jehova ta tòchi mi, pasobra mi ta rekonosé kisas mi spitashon den dje. Anto manera ku e siñor a bisa mi di bai patras. Pero mi pregunta ta, Ki ta mi a hasi? Mi mester djawe òf kisas mañan mi a hinta pa mi kambia i kibra mi mes kadena? Nos for di kusi bo ke kompartí den públiko kiko bo kadena spesífiko ta, pero pa bo mes ku bo mes. Ki bo ta bin hasi awero, mañan ku Dios ke, pa bo kuminsá alo ménos atendé e kadenanan? Si ta pregunta naturende. Anto, eindelijk Un tin lus, un tin homber sin muhe, un tin muhe sin homber. Tin muhenan cu ke bisa algu riba esaki, bo sa hopi importante cuida ki ta nos ke sa, nos ke sa bosan believe, con kico bosan ta sinti, toma ta mester bay personal. Ta tolo kon so bo por papia over su topiko si mai personal paso por ehempel. Cu niun hende muhe tin niun cadena ta bo mes ta traha bo cadena sa bo mes ke biba den e situaci cu bo ke biba paso bo ka aki na Hulanda unda bo wai bo ta den danza pero cu bo ke sigui biba den e pasado Manera Mañana a ta bisa cu Anderlecht is voor de vrouw en mannen gaan werken en Anderlecht blijft voor de vrouw en vrouwen willen niet leren a Deone bo ta keda den e cadena pasobra bo ta keda depende di e homber ke tu bai pasobra bo tin cu guarda esei pa bo biba. Pero aki tin kiba nan tin hopi posibilidad pa hopi hende muhe bai dilanti. Dus lanta bai dilanti.

Anto di sei nos ta reposa. Pica, pica, pica pa nos tende. Ay, ay, ay. no, bosa tende tu rende papia, anto uh, mi te realiza cu un, un cos mas mio cu ora bo mes kibra bo cadena. Mientras bo no kibra esei, bo nota un mujer liber. Bo por lucha cu homber of sin homber. Hunto cu homber e peso ta bira menos pisa. Bo por parti e peso, pero e kibra e cadena e ta cuminsa na bo mes. Sigui move pica pica, sigui move, sigui move pica pica, sigui move. Ok, mi ta agrega esaki pasobra esaki mi a tuma den mi grandenan. Mi a wòrdu kriá serka mi overgrootmoeder, ku ta mama di mi, Wela, ku mi ta un señora hopi hende grandi, mas anto ku hopi rèspèt. Esaki el a bisa mi semper ku mi tin ku biba kuné. Un muhé virtuoso ta bal muchu mas ku rubi òf un piedra presioso. Pasobra bo tin bo balor, bo ta un muhé noble.

Ku tende pariba mester tende pa bou, dilanti, patras, su kaminda. Hende ku hecho un kibra kadena. Kua kadena bo santi ku bo sa tin un kibra? Hende yo a munan, bo sa tin kadena ku tin un kibra? Bo sa, ami si, no tin niun kadena pa kibra. Anto, laga mi bisa asina ke, komo hende muhé, Stèlbo men bo niño un kadena kibrashon. Si bo kuminsá yega na bo mente ku bo chon kibra kadena pa hopi biba, bo mei a pone kadena na bo kurpa kaba. Mi bai ku responde pasobra hopi importante pa nos nan mira ku e obra akí

Bo tin cu kibra cadena cu bo ta haci rebu. Bo tin cu kibra cadena y bo tin cu kibra e cadena cu tur dia ora nan bo traha bo conta luz a haña y bo ta cansa. Kebe e cadenanan cu tin cu worde kibra no? Ta hopi cadenanan to cadena di con mi keba bo sa mira abri. P'esey mi a bisa di comienso, si abo tin un cadena cu bo keba kibra, awor si bo ta wak e natural, si bo ta wak e den sclavitud, Bo ta bira e kadenanan di sklabo, pero bo por ta mará na hopi kos. Ke mende ke lo mester ku habri e porta wak? No wak e hòmber i muhé. Nos mester dje hòmber. Si bo no ten'é, ya Pero si bo tene e premaak di skuling bo. A mi kier a mi kier a djis duna mi opinion pa ku e e play di awe mirando kon am kada ken den nan am esena tabata ta hunga nan ròl. Anto e ta laga mi pensa riba e ròl ku kada ken tin den nan bida, e ta laga mi pensa tambe den un ta balanta i fe unda bo a bini. Si bo a lanta den e cas bunita grandi di e shon, bo mente ta hopi mas otro. Mesun cos cu nos chocolati cu caramel e. El a lanta un tiki mas un tiki mas privilegio por tapa. So, awor bay resulta cu ta yu di e shon. Ora ku bo ta den e barak, bo tin un otrun bida, bo tin un otrun lucha. Anto e ta pone mi pensa riba nos kada unu di unda nos a bini. Hopi bia nos ke husga otro. Nos ke husg'é e mesun kos ke ta husga nan, e nan tambe ta husg'é ku abo ta den e kas grandi òf whatever it is. Pero bo no sa e lucha i doló ku e tambe ta. Tambe alef, ta pasando aden. I mi ta bisa e kos di mas duru no ta e kadenanan, awo ku nos ta mira kadena letterlijk di sklabitut, pero e kadena di mas duru ta e mental slavery, pasobra nos a sali e, nos no tin kadena, nos no ta kanando ku kadena mas riba kaya, nos no ta wantando nos mes mas, nan no ta tenendo nos, oprimiendo nos mas den un hòki. Locual cu nos ta bezig cu Nego mi ta kere Tante Joyce ke splica ta e cadenanan mentalmente cu nos ta tanando cune. Cadenanan cu nos por ta antepasadonan mayornan of bo cas a siñabo of cosnan cu bo a mira cu a cambia bo manera di biba y manera di pensa y esey a bira bo berdad. Anto bo no por sali facil for di dje. Antonicio Hulanda tin e mas miyo. Recurso Cosnan Caminda Bo Por Haci Si Abo Mes No Bay Bek Na E Mental Slavery Bo Ta Keda Mes Con Caminda Paso Psicologonan, Psichiater, Nan No Ta Haci Nada Pa Bo Ta Papia Nan Ta Papia Cu Bo Pa Bo Mes Bay Haci Nos Ta E Dia Cu Bo Cuminsa Compronde Cu Di Berdad Di Unda Bo Ta Bini Unda Bo Forsa Y Haña Curashi Manera Luz Pa Dale Stap Aunke Bo No Ta Mir'e E nana bo ta kumsa kibra bareranan, kibra kadenanan. Dus esei ami a saka for di e play aki mirando ku tur hende tin nan lucha, tur hende tin nan kadenanan, nan bareranan, pero ta abo tin ku lanta riba bisa, No, mi ta bai, mi ta bai lucha pa habri portanan pa e otronan. Esei e lus a hasi. El a durf bai lucha pa e otronan por haña libertat. Anta wòkino suma e wak ku nos ke sigui pringa p'e libertat òf nos ta para ketu

Anto mesun ta bin den mi van banda nos ta pisa asili pero no ta tur hende moe sa ku nan ta mara. Tin bia bo tin kos nan ta hasi paso yo beter nit beter bal met den mes kos den mi kaso bo no sa. Dus kon mi por ta konsiente ku mi ta mara den wowo di otro hende? Ta comprende? Dus, esei mi ta kisa e bisa, No, no husga un otro. No husga, pasobra no ta den su sapatu. Bo no sa ki ta mala. Ke mas?

ku strès. Strès pa yu, strès pa kas, strès pa hopi kos finansiero, i e tur e kusnan nos ta mara. Anto nos tin ku mira ku nos lo laga lòs. Anto e mara laga lòs ta hopi muilan pa nos laga lòs. Pero nos tin ku laga lòs pa nos mira e lus. Anto sigui e lus pa nos haña nos libertat.

Na, esei ta keda mi sekreto. Oh, danki pa tur e komentario nan, a hopi great, pero a mi personal anto mi ta kere parti di mega aktènan lo tin hopi gana sa kon bo sabe e obra mes. Sa di tips, um, pero Nou kon es ta bo no. Ya, ya. Ya. Um, loke ku ta pasa hopi bia, anto um, awor mi sa no bai priva, pero ami ta deur bai priva. Mi ta traha hopi aña na Hulanda. Anto mi ta mak mei tur dia di nobo, mi ta un antiano, tuvalo ku un boko tiki hopi grandi, anto ku mi ta wòrdu hopi teken gewèrrè riba mi tereno di trabou. Ku bo sa hopi, anto ku bo ta wòrdu tòg un kaminda oprimí. Tur dia no ta mesdia, tin dia mi ta lanta mi tin scheid ku nan, pero tin dia e ta kibrá bo, pero e ta keda un lucha. Mi sa ku mi no ta kadená, pero dor di kosnan ku nos ta mak mei, tòg

Oké, uh, riba e pregunta cu a bin dilanti con aña obra, Shoran, uh, mas na sepa cu comida di artista ta aplauso. Anto mi ta pidi un aplauso grande pe grupo. Uh, Hopi conocevi, die mundo di teatro tambe.

Pasobra tin hopi, hopi moveshon den e obra. Anto ora bo tin mas espasio, e aktornan ta kai nan mes mas tantu. Bo a papia ku un par di aktor den Paus bo a mira ku nan ta pasá falta den e lugá chikitu, pero un bon komienso. Ami ta kere den tur lokual ku chikí. ta bira grandi. Esei no ta obludí, pero ora ku un grandi bira chikí ta un bèrgwensa. Pero i e kas aki, chikí, no chikí ni chikitu, ma pero chikí ta bira grandi, anto mi no sa ku ta un sekta òf ta whatever, pero tin hopi posibilidatnan sí ku kon e yudansa, ku bo por yega ta yater kuné.

ku nan ta bin hunga di di mei di esaki? Enton nan a bisa sí. Entonces e primaria di e grupo ta passion. Es tur aña nos ta hasi passion. Bo komprendé? Entonces e no ta un grupo di komedia, nos hasi mas teater musikal, me nos keda me i passion. Entonces awor aki nos hasi esaki dia dies òktober tin kuenta nan di kompa Nanzi, dus.

Mi ta sinta baha kritis. Ma mira hende aktua shon rèspèt. Un buiging pa bosan tur. Óptimo. Tremendo. Joyce a pidi mi pa mi duna un último palabra. Ey ta loke kos aki a sosodé. Mita kere boso a tuma mira un hende ku Blue Wave sintá einan, pero boso a ta para e loke boso a sinti den boso kurason temporada di WK ku Blue Wave? Boso a ta para e union ku ta tin entre nos tur? Boso a ta kòrda kon nos ku ta aki na Hulanda a wòrdu apresiá Dor di nos hendenan na Kòrsou. Anto kon den pasado tin manera un brigamentu entre nos. Anto e kos ei a duna mi mi kurason un ya mi sinti manera di e blue wave aki tur kos ku mester keda den nos. Dus e siguiente, despues ku ya e siguiente, e de laatste ruega a wòrdu hugá ku nos no a gana, nos mester a bai kas bèk. Anto mi di, Kico ta bai pasa hopi? Ki ta bai pasa ku e Blue Wave, e kurason blou, ku e union ku ta tin entre tur yu Kòrsou rònt mundu? Ki ta bai pasa ki kos ei? E ta bai muri? òf nos ta bai tene la bida? Anto, Enkele, loke m'a hasi ta m'a lanta meinta, m'a skibi un teksto kòrtiku, pero ya, el a toka Joyce, anto el a pidi mi pa mi kompartié awe ku bosnan. Pero promé ku mi kompartié, mi ta kere tòg bisa bosnan kiko e obra aki Ki ku pa ami el a el a tabata hopi remarkabel, lo ke mi a mira den e obra aki kon eigelijk e shon a sòru pa òp geken moment a tin hendenan ta ta kontra otro. E bomba ta ta un banda, e chukulati, karamèl ta ta un banda, ke mester tin mane un desunion, ta tin union pero tòg ta tin desunion. Antonio no ta kòrda e nòmber di e señora na e paña bunita aki? Malva Casabla. Tambe nan no ta konfi'é, tòg? Aki ke gola wak ku wak ke gola e. Pero mi di wak. Mi ta kòrda bani dje tòg, wak kon eigelik tin den disa, wak kon e hende blanku a sòru pa nos. Kuminsá deskonfiá otro. For e tempu aya, pero segun mi ainda t'ei den nos. Anto mi kèsa e kos nos mester kuminsá traha riba dje awe. Nos mester kuminsá konfia otro, nos mester kuminsá yuda otro. Esei ta loke nos mester hasi. Entonces e mensahe ei mi kier a trese, mi ta djis lesa Un ratu loke mas skibi anto despues nos te kanta e Mi ta den yonga y despues mi mester bisti bril nan un ratu asina. Ok. Corda cu nos mester wanta duru na e ola blauw cu a lanta den nos curason. Laga nos sigui uní como rumannan den Cristo, cada un cu su talento, cada un na su manera. Union ta haci forsa y nos ta sigui padilanti huntu pa nos logra. Ban pa bai shonan. Shonan Dasha Grandi. Nos ta bay canta e Blue Wave, antocenos nos ta bay presenta di laster un di e actor y actriz musiconan y di laster nos ta wak buscalos. Nos a entreten, ok.

Nos manda tur un fuerte aplauso di e forma cu nos ta clausura nos tremendo obra. Un danki na Joyce and Friends, un danki na boso tambe cu ta den presente y tambe tur e actornan, tur e actornan di Theater Ding. Nos tin un hora cu ta bisa algo?

Mi kier yama bos dami danki, danki ku bos ta masa tabata te den Pika Pika. Aki nan nos tin un di e intrigantenan dulce. Kuantu tempu bos a ta tin beza? Un luna i mei. Un luna i mei, so knap knap. Kuantu bia pa siman e training ta ta? Un bia pa siman. Un bia pa siman. Hopi bon, hopi bon, hopi bon. Si. Tin bia avuntu djaweps, pero tremendo.

Hopi edukativo tene nos kultura na laira a to sigui sigui ke vibe e. Sigui ke vibe laga tur kadena kai tur loke tin mará aki den nos tin ku buta na un banda pa nos por lucha bai dilanti. Sigur sigur sigur sigur dus sishonan aki nan na pika pika ta na Hoofdlied ato di es forma aki mi kere yama bosnan tur danki danki mi por ta tei huntu ku bosnan bosnan huntu ku nos. Awe na Hoofdvliet ku e obra teatral aki musikal ku lucha pa libertat. Te ainda nos tin un lucha ta lucha kuné, sei ta den nos mes. Abo por kibra e kadena ei. Bam pa bai. Mi ta deseá boso tur bon siman, antoshonancorda, dia binti i shete di sèptèmber. Pachi ta mon di un persentashon aki na Hulanda na Sunrise. Kumpra bo karchi pa trinta euro, tin dos funshon, unu di tres or dje tardi i e otro shet or dje nochi. Si bo ta interesá den karchi, tuma kontakto ku mi, anto reservá bo karchi. Mi ta warda bo yamada. Mi ta desea boso un bon siman love you guys anto te next time doei doei.